Bonjour, ech si frou fir Iech haut ze begréissen op der Aktioun vun déi Lénk, déi een trojanescht Päerd gebastelt hunn. Mir sinn haut zesumme komm fir drop opmierksam ze maachen, datt alleguer déi Fräihandelstraitéen, vun deenen an de leschte Méint vill geschwat a geschriwwe gouf, nach net vum Dësch sinn. Haut deposéieren déi Lénk am Kader vun den Debatten iwwer d'Kompetitivitéit eng Motioun iwwer de Sandueleg. Mir hunn een trojanescht Päerd gemaach, fir fir bildlech duerzestellen, datt sech hannert den Nimm vun de Fräi vun de Fräihandelsofkomme ganz vill verstoppt. D'Douanestaxen, déi sougenannt Barrières tarifaires, solle falen am Handel mat Kanada an Amerika. Et ginn der souwisou net méi vill. Wat vill méi wichteg ass fir déi grouss transnational Firmen, sinn d'Barrières non-tarifaires, déi fale sollen. An dat sënn Standarden, déi sollen ugeglach ginn. Alles wat dem freien Handel, dem Striewen nom Profit am Wee steet, soll ewech. An dofir heeschen se jo och Barrières, well Ëmweltschutz, sozial Ofsécherung een Hemmnis ass, wann et drëm geet fir ee Maximum vu Profit ze maachen. Eng Fro, déi sech fir eis stellt, ass, Wëlle mir dat? Wëlle mir méi Handel mat Kanada, USA, China a Japan oder och nach anere Länner? Mir hunn hei an Amerik, hei an Europa zum Beispill genuch Poulainen, déi och net ënner gudde Bedéngungen opwuessen. Mir hunn der esou vill, datt den Export an Afrika subventionéiert gëtt. Wëlle mer, datt déi Strukturen, déi de Kolonialismus iwwerlieft hunn, elo komplett futti gemaach ginn duerch Fräihandelsofkommen mat de Länner an Afrika? Kleng Baueren dohanne ginn hir Poulaien nämlech net méi lass, well se net konkurrenzfäeg si par rapport zu eise subventionéierte Poulaien aus den Zuuchtbatterien. Brauche mir Pouleten aus USA, déi nach manner Plaz hu wéi déi europäesch an déi trotz massivem Antibiotikagebrauch sou verseucht sinn, datt si mussen duerch ee Chlorbad goen, fir datt de Konsument keng Infektioun kritt, wann e se ësst? An ass et net een Hohn, fir Klimakonferenzen ze maachen, fir den CO2-Ausstouss erofzesetzen, an op där anerer Säit solle Wueren iwwer Dausende vu Kilometer transportéiert ginn, där mir hei méi wéi genuch hunn? Eist Päerd huet e grousse Bauch. Do ass vill dran. Ech wull just e puer ganz schlëmm Ëmweltsënnen ernimmen, déi riskéieren op äis zouzekommen, de Schifergas an Amerika, sou ganz Landstrécher vun enger fréier flotter grénger Landschaft an eng Steewüst verwandelt ginn, d'Drénkwaasser ass verseucht, Mënsch an Déiere gi krank, och vun deem Dreck, deen an der Loft ass. Ech kann iech nemmen de Film Gasland recommandéieren, dat ass ganz impressionnant wann een do gesäit wéi futti alles ass. Iwwerhaapt ass et äusserst androcksvoll fir Reportagen ze kucken iwwer Zoustänn déi op anere Plazen um Globus schonn existéieren. A Kanada hunn se eng Fläch déi zweemol sou grouss ass wéi Bayern, total verseucht an zerstéiert fir Sandueleg erauszehuelen. Dee Pëtrol däerf de Moment nach net an d'EU agefouert ginn. well e vill ze dreckeg ass. E mécht 25 Prozent méi CO2 wéi deen aneren. Mat CETA, dem Traité mat Kanada, wäerte mir deen Ueleg heihi kréien. Exxon an Total sinn am Gaang, fir Raffinerien zu Rotterdam ëmzerüsten. A gleeft net, datt déi net géife, datt déi dat géife maachen, wa se géife dervunner ausgoen, datt de Verbot géif bestoe bleiwen. Wéi ass et mat eisem Drénkwaasser? Bleift dat an ëffentlecher Hand oder mécht d'HISA d'Dier op fir ze privatiséieren? Nestlé wäert drop fir an Europa Leistungswaasser a Plastiksfläschen ze fëllen an deier ze verkafen. Mat Drénkwaasser ass vill Geld ze maachen a wéi gesot d'Multien sëtze mat um Verhandlungsdësch. D'Waasser ass ee Mënscherecht, keng Wuer. An TTIP, TAFTA si schonn Abschnitter, déi eis gutt ëffentlech Daseinsvor, si vill Abschnitter, déi eis gutt ëffentlech Daseinsvorsorge attackéieren. Et maach Sënn, datt verschidde gestrach ginn. Mee et ass och egal, well wa se net anti-TTIP-TAFTA sënn, da sinn se anti-TISA, den Accord iwwer den Handel vun de Servicer, deen tëschent USA, EU an 28 anere Länner an Australien ënnert dem Egide vun der OMC ausgehandelt gëtt. Nach hu mer zu Lëtzebuerg eng relativ gutt sozial Ofsécherung, an déi wëlle mer och behalen. Pensiounen, déi solidaresch duerch Ëmlageverfare finanzéiert ginn. Mir brauche keng privat Assurancen, wou duerno Pensioune erauskommen, datt Mënschen, déi hiert ganzt Liewen haart geschafft hunn, knapps liewe kënnen. Ee solidaresche Krankesystem, keng Klassemedizin, wou déi Räich sech Privatversécherunge kafen a Spideeler bauen, wou den Normalbierger net erakënnt. Datt den ëffentlechen Déngscht ganz eraus aus TTIP ass, stëmmt esou net. Et gëtt ëmmer eng Hannerdier, an an dësem Fall heescht e Subventiounen. Finanzéiert de Staat eng ëffentlech Schoul, ka keng privat kann eng privat Entreprise, déi eng Schoul wëllt opmaachen, dee selwechte Montant fuerderen. Et ass ni ze spéit fir gutt ze maachen. Setze mir eis an fir eng aner Produktiounsaart a Weis. Iwwerall op der Welt entstinn Kooperativen, wou Mënschen sech zesummendinn, fir Gidder a Liewensmëttel anescht ze produzéieren. Och hei zu Lëtzebuerg zielt d'Coop Tafta um Eecher Feld biologescht Geméis. fir dat d'Bierger och an Zukunft Som kënne kafen, deen net vu Monsanta a Kompanie kënnt, fir dat jiddwereen säi Som kann vum Virjahr halen, al bewäerten Zorten, déi u lokaalt Klima a Buedem ugepasst sënn, déi net génmanipuléiert sinn. Duerfir wiere mir äis géint déi Freihandelsofkommen. D'Schiedsgerichter, déi virgesi sënn, sënn eng Institutioun, déi sech de regulären Gerichter substituéiert. Et sinn dräi Persounen, een Affekot fir d'Firma, déi klot, wa se mengt, hire Benefice géif duerch e Gesetz geschmälert ginn, deen e Land am Intérêt vun der Ofsécherung vu senge Buerger oder am Intérêt vum Ëmweltschutz geholl huet, een Affekot fir de Stat, deen ugesicht gëtt, an ee Riichter, deen aus enger Étude d'affaires kënnt. Dat Ganzt ass eng Farce. Si maache sech emol net méi d'Méi fir den Uschäin vu Parteilosegkeet ze ginn. Et kann ee sech jo ouni vill Fantasie virstellen, datt Staaten, déi normalerweis zu Milliounen a Milliarden Entschädegunge verurteelt ginn, sech zweemol wäerten iwwer Iwwerleeën, iert se Gesetzer maachen zum Schutz vun de Mënschen an der Ëmwelt. D'Staatskeesen, déi elo schonn eidel sinn, well déi, déi immens vill Geld hunn, bal keng Steiere bezuelen, ginn natierlech nach méi séier eidel, wann Strofen un déi ze bezuele sinn, déi immens vill Geld hunn. Et geet och ëm Transparenz, mee net nëmmen. Mir hunn näischt vun Transparenz, wa mir näischt kënnen änneren. Eng demokratesch Mataarbecht vun de Bierger, eng Kontroll vun de Bierger ass verlaangt. Geheimverhandlungen dierf et net sinn. D'Fro ass jo och, weem ass, weem, vu weem huet déi Kommissioun d'Mandat kritt fir ze verhandelen? Weem ass déi Kommissioun verantlech, de Bierger oder de Multien? Haut sinn et d'Multien, well si sëtzen um Verhandlungsdësch, an dat muss sech änneren. Mir sollten eis asetzen fir lokal Produkter a Konsum. Héichwäerteg Gidder a Liewensmëttel sollen haaptsächlech lokal produzéiert ginn. De Konsument soll wëssen, wat a sengem Produkt dran ass an d'Aarbechter sollen an engem sozial ofgesécherten Ëmfeld schaffen. Setze mir eis an fir dezentraliséiert lokal Energieproduktioun, propert Drénkwaasser fir jiddwereen. Mir hunn ee Recht op eng propper Loft ze ootmen, gutt Gemengeservicer a staatlech Daseinsfürsorge fir jiddwereen, eng effektiv demokratesch Kontroll vun de Bierger iwwert dat, wat an hirem Numm geschitt. Eng aner Welt ass méiglech.